وەکو چارەسەرکارێکی دەروونی من پێم وانە ئیشی من تەنها بریتی بێ لەوەی کەوا ڕاستەخۆ ئیشکم لەگەڵ ئەو کەسانەی کە بەدەست نەخۆشی یاخو گرفتێکی دەروونیەوە دەناڵێن بەڵکو پێم وایە بەشێکی لەو لەو ئیشە بریتە لەوەی کەوا خوێندنەوەیەکی قووڵت هەبێ بۆ ناو ئەو کۆمەڵگایەی کە تێیدا دەژی و بزانی چ دەگوزەرێ لە ناو کۆمەڵگاکەدا، ئیدی چ ئەوەی کە ڕاستەوخۆ خۆت دەیبینی، چ ئەوەی کە لە ئەزموونت لەگەڵ ئەو کەسانەی کە کێشە دەروونییەکانیان هەیە، یاخود لە لە بەرکەوتنی ڕۆژانەت وەکوو ئینسانێکی ئاسایی کە تۆش لە ناو ئەو کۆمەڵگایەدا دەژی، لە ناو ئەو کولتوورەدا گەورە دەبی، پێم وایە دەبێ قسەی خۆت هەبێ. لەم سۆنگەیەوە بابەتێک هەیە کە زۆر لای من شوێنی سەرنجە شوێنیەوەیە کە بتوانین قسەی لەسەر بکەین ئەویش بریتە لە زۆربوونی ئەو ڕێژە زۆرەی لە ڕێستۆرانت و شوێنەکانی کێشانی نێرگەلە و و هەروەها کافتریا و نازانم چێشخانە و هەموو ئەو شوێنانی کە کە ڕۆژانە لە باشووری کوردستاندا دایان بینین کە هیچ هەفتەیەک نییە هیچ مانگێک نییە کە دووسێ ڕێستۆرانتێکی تازە نەکرێتەوە گەچی ئەم شوێنانە لە ڕووکەش دەوا دەردەکەون کە شوێن گەلێکن کە ئینسان بتوانێت تیاندا پشوو بکە و ڕابکە لەو شاری کە تووشی دەبێت ڕۆژانە چ ڕێگایشکردنەوە بێت چ ڕێگای خوێندنەوە بێ چ لە لا لا لە ژیانی ڕۆژانە و ژیانی خێزانیدا بێت بەڵام ئەم زۆر بوونە زۆرەی ئەم ئەم ئەم ڕێژە زۆرە بەڕاستی شوێنی پرسیارە لەبەرەوەی لە بەرامبەر زۆربوونی ئەم ڕێژانەدا ئەوەی کە زۆر گرفتە دەبینی ئەو شوێنانەی کە فەزای کللتورین وەکو کتێب فرۆشیەکان کتێبخانەکان هۆڵەکانی شانۆ هۆڵەکانی سینەما ویسیڤالە هوەریەکان هەموو شوێنانی کە کللتور دروست دەکرێت باشە کە کللتوری تێدا دروست دەکرێت کللتوری تازەی تێدا لەدایک دەبێت نامێنن شوێنی پرسیارە بۆ من ینی چی سینەمایەکی گەورە لە لە لە شارەکانی باشووری کوردستاندا داهاتیان نەگاتە داهاتی مانگانەیان نەگاتە داهاتی هەفتەیەکی چێشخانەیەک نەگاتە داهاتی هەفتەیەکی قاوەخانەیەک لە کاتێکدا ئەم شوێنانە شوێنێکن کە تەنها شوێنی کات بەسەر بدنن و وە شوێنی گفتوگۆی جددینین ئێمە بەداخەوە لەو لەو لەو جیلە دەرچوین کە چاخانە و کافتریا و قاوەخانە و چێشخانەکانمان سپیسێک بن و فەزایەک بن وەکەوەی کە لە لە هەفتا و لە هەشتاکاندا باز دەکرێتکە هەبووە شوێنی گفتوگۆی سیاسی گفتوگۆی کۆمەڵایەتی پلانی هوەری بن ئەم شوێنانە شوێنگەلێکن ئێستا بەشێکن لە لە کللتورێکی بەکارهێنەری لەوەی کە تۆ تەنها دابنیشی و و شتێ بخۆی و بەڵام بەبێ هیچ گفتوگویەکی جددی ئەم شوێنانن کە تێیدا کتێبەکان بە قایمە خواردنەکاندا دەگۆڕنەوە ئەو شوێنانن کە سێڵفیەکان شوێنی فلیمە سینەمایەکان دەگرنەوە ئەو شوێنانن کە نازانم ڤیددیویەکی سناپچات هی هی ئینستاگرام شوێنی سیرکردنی درامایەک یاخو شوێنی سیرکردنی شانۆگەریەک دەگرنەوە بەڕاستی ئەمە ئەمە ئەمە زۆر زۆر گرفتە چونکە بیمان نەچێ ئێمە کوردین کە کوردیش یەکێک تاکە شێوازێک بۆمانەوەی ئێمە خەڵکانێک پێی وایە تەنها زمانە ئۆکی زمان شتێکی زۆر گرنگە و بەشێکە لە لە لە شووناسی نەتەوەی ئێمە و لەوانەیە ئالەتێک بێ بۆ ئالەتەکانی پارێزگاری بەڵام پارێزگاری لە لە ناو نەچوون بەڵام ئەوە بە تەنها کافی نییە ئێمە پێویستمان بە شوێنە کللتوریەکانمان هەیە پێویستمان بەوە هەیە کە کە سینەماکانمان چالاک بن پێویستمان بۆیە شانۆگەریەکانمان چالاک بن پێویستمان بۆیە کتێفرۆشەکانمان چالاک بن دایکان و باوکان ڕۆڵشی زۆر گرنگ دەتوان لەوەدا بجێڕن باشە منداڵەکانمان دەبین بۆ بۆ بۆ حەفلەی عید میلادەکانیان دایان بین بۆ فاسفودەکان دایان بین بۆ بۆ هەموو ئەو شوێنانەی کە شوێنی کات بەسەر بدن و چێشبەخشین بەڵام زۆر بە دەگمەن دایک و باوکان دەبینی کە منداڵەکانیان هاوسەفەریان بن بچن بۆ شارێشکە بۆ ئەوی کە سەری فلیمێکی سێنەماییکەن سەری شانۆگەریەکەن سەری چوزانم شانۆگەریەکی جددی بکرێت شتی وابوونی نییە لە جیهاندا لە وڵاتانی تریشدام ئەم شتە هەر هەیە ڕژەی خواردنگە و کافتریاکان زۆرن بەڵام لە بەرامبەر ئەوەدا ئەم کافتریانە تەنها شوێنی قسە و پێکەنین و قسەیەکی ینی ئاسایی و شوێنی پێکەنینێکی ئاسایی کات بەسە بدن نیم بەتەنیا شوێنی گفتوگۆی زۆ زۆ جدیشن شوێنی ئەوەن کە بووکڵاپی زۆ زۆر گەورەی تێدا ینی کۆڕی کتێب خوێندنەوەی زۆ زۆ جدی تێدا دەبینین ئەم هەوڵانەشەیە لە کوردستان بەڵام یەکجار یەکجار کەمە ئێمە وەکو کورد کە ئاعتیمادی مانەوەمان لەسەر کللتورمانە باشە پێویستمان بە کللتوریشکەیە کە دروستی بکەین بریتە لەو کللتوری کە کە کە خوێندنەوە کە کە هوەر ئەدەب چکە بیمان نەچێت تاکە ڕێگایەک بۆ ڕزگار بوونی ئێمە بریتە لە لە ئەدەب و هوەر جگە لە ئەدەب و هوەر ئێمە میکانیز مێشکەمان نییە کە بتوانین خۆمانی پێدا خۆمانی تێدا بهێڵینەوە خۆمانی تێدا دروست بکەین ئەم کللتورە بەرهەم نهێنیە کە هیچ بوارێکی هوەری تێدا دووز ناکرێت کە هیچ فەزایەکی ئەدەبی تێدا تێدا دووز ناکرێت هەتا بڵێ ترسناکە قسە لەسەر ئەوەیە 2050 ئێمە ئەم جیلێکی ئێستا کە زۆبی کاتەکانی دایک و باوکەکانیان دایان بم بۆ بۆ چێشخانەکان دایان بم بۆ فاسفودەکان دایان بم بۆ بۆ بۆ شوێنەکانی یاریکردن بەڵام بەدەگمەن زۆ زۆ زۆ زۆ بەدەگمەن دایانبەنە پێشەنگایەکی کتێب دایانبەنە هۆڵێکی سینەما هۆڵێکی شانۆ چیان لێ دروست دەبێ ینی پرسیار ئەوەی ئەمە ئێمە لە 2006 لەم لەم ئەم ئەم کولتورە چی لێ بەسەر دێ پێمان وایە ئەوە بەشێکە لە ژیانی مۆدێرن بەشێک نییە لە ژیانی مۆدێرن چکە ژیانی مۆدێرن بە هاوتەری بەوە خەریکی دروستکردنی کولتورە باشە خەریکی دروستکردنی ئەدە بە خەریکی دروستکردنی هوەرە ئەگە تۆ نەتوانی ئەمە بکەی ئەم کولتورە تاسەر نامێنێتەوە ئەم کولتورە دەڕوخێ بە چەندی کە دەتوانی ئێمە بمێنینەوە.